Җәһәннәмгә китерергә мөмкин булган гөнаһларның берсе җәмәгать. Гаделсез законнар кабул итү. Менә бу гөнаһ, гаделсез карар чыгару, гаделсез закон кабул итү. Ничек моны аңларга була? Э, Аллаһ субханаху ва тааля безгә җибәрә шәригать. Шушы шәригать Идән җуучыга да кагыла, урам себерүчегә дә кагыла һәм югары кабинетларда утырган адәм, адәм балаларына да кагыла. Шәригать ул һәрбер кешегә. Нинди генә син эштә эшләмисен, нинди генә вазифада, нинди генә дәрәҗәле урында утырмыйсы икән, шәригать ул һәрбер кешегә бөтенесенә бер тигез. Монда бернинди дә аерма юк. Кешенең төсен, төсеннән дә, күзләреннән дә, эшләгән урыннарыннан да, Баймы, фәкыйрьме син? Менә закон, шәригать ул бер тигез булырга тиеш. Алла субханаху ва безгә җибәрә шушы шәригатьне, кешеләр гадел, гаделлек белән хөкем, гаделлек белән яшәсеннәр дип һәм гаделлек белән хөкем итсеннәр дип. Менә шуның өчен шәригать. Бөтен кеше гаделлек белән яшәсен дип. Һәм Аллаһ субханаху ва тааля Коръәндә әйтә, Нәхл сүрәсендә, Бисмиллахи рахмани рахим, инна Аллаха я'муру бил ад вал ихсан. Аллаһ Тәгалә гадел булырга әмер итә. Шушы аятта инна Аллаха я'муру бил ад вал ихсан. Аллаһ Тәгалә гадел булырга әмер итә. Ягъни шушы аятта Аллаһ Тәгалә гади кеше генә түгел, ә патшаларга да, казыйларга да, хөкемдарларга да гадел хөкем чыгарырга Аллаһ Тәгалә боерык бирде. Патшаларга, җитәкчеләргә, казыйларга, судьяларга, русча әйтмешли, бөтенесе гадел булып яшәргә тиеш һәм гадел хөкем чыгарырга тиешләр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм әйтте, әманәтне иясенә кайтарыгыз һәм э, гаделлек белән хөкем итегез. Әманәтне, әманәт дигән әйбер аңлашыламы? Әманәтне кайтарыгыз. Нәрсә ул әманәт? Син, мәсәлән, үзеңнең әйбереңне саклый алмыйсың үзеңнең өеңдә. Аны мөселман кардәшеңә тапшырасың һәм әйтәсең аңа, менә бу әйберне, менә бу әйбер синдә торсын әле. Синдә сакланып торсын әле. Аннары син кайтасың, шушы әйберне аннан кире аласың. Ул синең әйберең, әманәт, ничек син аңа тапшырдың, ул сиңа шулай шулай кайтарга тиеш. Менә бу әманәтне кайтарыгыз һәм гаделлек белән э, хөкем итегез. Бер хадис, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям эш терле казый турында бер хадис, бер э, бер хадис, э, бер Пәйгамбәрбез әйтте инде. Менә казый, ягъни хөкемдар, алар эш терле була ди. Судья эш терле була ди. Аның ди беренчесе җәннәттә булыр ди, ә калган икесе ди җәһәннәмгә эләгерләр. Өч төрле казый, беренчесе җәннәтле булыр ди, калган икесе ди алар җәһәннәмле булыр ди. Беренчесе җәннәткә эләгәчәк казый, ул нинди казый, нинди судья? Хакыйкатьне белеп, хакыйкатьне, дөреслекне белеп, гадел хөкем чыгаручы.

Тегесе нинди генә бай булмасын, нинди генә дәрәҗәле булсын, нинди генә куркытмасын, үтерәм дип тә, акча белән дә, акча да китереп бирде. Юк, ул барбыр дөрес итеп карар кылды. Менә бу казый ди, җәннәтле булыр ди. Икенчесе җәһәннәмдә булыр, икенчесе ул кем? Ул ди шундый казый, ул ди хакыйкатьне белеп, гаделсез хөкем чыгарса. Ул хакыйкатьне белә, бик яхшы белә. Син виноват, все. Но ул гадел хөкем чыгармый, тегесен яклап чыга. Ул казый гаделлек белән хөкем итми, һәм аның урыны җәһәннәм диде пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм. Һәм өченчесе, өченче казый, ул ди хакыйкатьне белмичә дөрес карар, э, хакыйкатьне белмичә дөрес э, дөрес карар чыгармаган. Ягъни ул ул бер нәрсә белмәде һәм дөрес карар да чыгармады. тыңламады да, өйрәнмәде дә, һәм әле дөрес булмаган карар чыгарды. Менә болар ди, болар ди икесе җәһәннәмдә булар һәм аның берсе генә җәннәтле булачак. Аллаһ Тәгалә сакласын, барчабызны да бик шундый вазифа казый булу бик куркыныч, бик куркыныч вазифа. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сакласын, гаделлек белән хөкем итәргә бөтен казыйларга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсә иде.